Көмеш кыңгырау яна сәфәрдә. Һәм без бүген үзебезнең өр яңа проектыбызны башлап җибәрәбез. Көттегезме? Без килдек дип аталачак ул. Һәм бүгенге сәхифәбездә безнең тәүге героебыз Мамадыш районы Кече Кирмән авылында яшәп иҗат итүче Әмир Фәрхулин булачак. Әйдәгез аның белән якыннанрак танышабыз. Менә безнең героебыз Әмир Фархуллин шушы була инде ул. Ул безнең 15 яшьлек язучы дип әйтсәк тә була. Шагыйрь дип әйтсәк тә һич тә ялгыш булмас, чөнки көндә бер шигырь язган кешене шагыйрь дип әйтми, кем дип әйтәсең иде? Менә бу минем эш урыным, иҗат урыным. Монда мин төрле әсәрләр язам, рәсем ясыйм һәм Өй эше эшлим. Әгәр дә мин әсәр язсам, мин аны башта дәфтәргә язам һәм аннары компьютерга күчерәм һәм анда печатать итеп җибәрәм. Ә менә хәзер мин сезгә ул язмаларны күрсәтәм. Менә бу минем кайбер язган дәфтәрләрем блокта. Класста нәрсә була, нинди кызык хәлләр була, шуны бер дәфтәргә теркәп бара идем дә, ничек тә кызык иттереп сурәтләп инде һәм шунда туплап монда бер дәфтәр үк килеп чыкты. Ну, башта мин шигырьләр язам, аннан соң хикәяләр. Бигрәк тормыштагы геройлар, чөнки аны уйлап чыгару авыр, беренчедән. Икенчедән, тормыштагы хәлләр күбрәк күбрәк кызык һәм күбрәк һәм анарны күргәч, анарны күбрәк сурәтләп була. Әсәрләр генә язмыйм, мин рәсем дә ясыйм. Ул рәсемнәр бигрәк каракули шикелле генә килеп чыга инде. Балачак рәсемнәре дип әйтсәк тә була. Анда мин бик күп төрле әйберләр ясый идем. Анда күбесе мәгънәсез инде. Ләкин аларны күбрәк уеннардан, ну, компьютерда уйнаган уеннардан пешереп ясый идем. Яки үзем ясый идем. Менә монысы Майнкрафт уеннан. Ну, беренче чиратта мин гаиләгә укытам. Ана бик күп кешегә күрсәтергә кирәк. Бик күп кешенең фикере мөһим. Фикере мөһим. Менә Шунысы да мөһим. Әсәрне кызык дип атар өчен инде.
Тагын бер уен коралы ул синтезатор тора. Әйе. Ә монда да син уйный беләсең, димәк.
Үземчә уйныйм инде. Кайбер көйләрне уйный башлайм, ләкин мин аларны төгәл белмим инде. Өйрәнеп кенә башладым. Әһә. Ә безгә менә бер-ике нота булса да чыгарып күрсәтә аласыңмы хәзер? Бүтән син өйрәнәм генә дидең. Әйе, Әле өйрәнәм. син өйрәнә башладың гына. Димәк, иң мөхиме теләк булсын, шулай бит? Өйрәнерсең әле син аны. Алга таба. Әйе, ярар. Әмир, менә шушы хәтле шигырьләрне, язмаларны иҗат итәр өчен бит иң беренче илһам кирәк, шулай бит? Әйе. Ә син менә илһамны каян аласың? М, Илхамны. Әйе. Менә мин э, илхамны менә безнең өй артында бер чишмә бар, менә шуннан алам. Әйдә, без нәкъ шул урынга барып килик әле синең белән. О, әйдәгез. Әйдәгез, китсек безнең белән. Мамадыш ягының шушы Тирмән яклары бик тә искиткеч бай табигатьле авыл дип әйтергә кирәк. Тик ни өчен дигәндә, шушы авылда 70 кә якын чишмә бар икән. Һәм без аның берсендә, Бакырча чишмәсендә кунакта дип әйтергә кирәк. Һәм нәкъ тә шушы чишмә янында Әмир илһамланып утырырга һәм иҗат итәргә ярата икән. Аның иҗат итүе дә бит әле шушы авылдан чыккан шәхесләр белән тәңгәл килә дип әйтергә кирәк, шулай бит? Бер атап үтегез әле, Зөлфия ханым, шушы авылдан безнең ниндирәк шәхесләр чыккан әле? Монда Ринат Мөхәммәдиев, Рафаэль Газизов һәм Ларис Итнегалиев. Ә Ринат абый Мөхәммәдиев ул зур язучы инде безнең өчен. Минем өч буын туган инде ул, ә Рафаэль Газизов Раевның икенче буын туганы. Аларга карап Тырма инде, Әмирнең дә Гөлмәңге язасы килә башлады инде, алар инде үзләренең туганнарының язучылар икәнен белгән очракта да инде, бәлки сәләт тә күчкәндер, белмим, ләкин алар язырга гел ашкынып торалар. Без Бакырчы чишмәсе янында, бу Бакырчы чишмәнең кыскача гына тарихын әйтеп китим инде. Безнең бабайлар шушы тау астында эзләгәннәр бакыр. Ләкин бакыр тапмаганнар, бакыр чыкмаган монда, ә бакырына чишмә чыккан. Шуңа күрә бу чишмәнең исеме Бокырчы чишмәсе дип атала.
Ләкин шулай да ул чишмәнең төсе караса бокыр шикелле кызгылт соры төстә. Әйдәгез бу чишмәнең үз янына да барып килик, әйтсәгез.
Ялтыраган кебек ул. Фәрхулиннар гаиләсе безнең җыелды. Һәм сезгә менә әтигәни буларак Раиф абый сезгә Зөлфия ханым сезгә шундый сорау бирәсем килә. Менә Гөлинәне, Әмирне тәрбияләп үстергәндә сезнең гаиләгездә бәлки ниндидер принципларга таянып эш иткәнсездер, әйме, бәлки ниндидер балалар тәрбияләүгә корылган кагыйдәләр бар дип беләсездер сез. Ничегрәк менә авыл баласын э, тәрбияләү э, ничегрәк булдымы икән сезнең очракта?
Беренче сүзне әйтегә биргәндә дә әйтәсе. Каушады бу ихрса. Менә иртә белән торгач, э, беләки чуктан ул инде э, йокламаска, менә уяндыңмы, торырга. Алтынчы яртым ул 5 мол. Без башта инде билгеле бер вакыт югый. Торган, торуга ук, жуынырга да, ашарга да инде эшкә керешерик. Өйдә гел утырып торасы түгел. Кичке тугыз тулганча гадел нәрсәдер эшләргә кирәк дип әйтәм. Дөресме, балалар? Әбиләргә барабыз инде гел. Кырыйда гына абый бар, аның янына барабыз. Бакча, ул ни, печән әзерләү бит, ямаулар карау, Тавык эше бие.
Әйе, аларга хичксез брои эше биләр әйе. Үткәләр, каз бәткәләре.
Табак шәпшәләр. Әйе, ул табак шәпшәләр. Аннары анда бүленеш юк. Бу кызлар эше, бу малайлар эше дигән эш юк инде. Тормышта барсы да кирәк, ашарга да пешерә белергә тиеш. Шеп киттеңме, Үзеңне үзең карарга өйрәнергә, кулны кулшырып утырмаска дип нитәбез. Әйтеп куегыз инде сез дә.
Әйе.
Мәктәптән кайткач инде өстәл кырына җыелабыз. Өстәл кырыенда без бары тик мәзәкләр генә сөйләшергә тиеш. Көн дәвамында нинди генә хәл булса да, аны мәзәккә әйләндереп сөйләшергә тиеш. Чөнки шулай иткәндә генә кеше яшь кала. Чөнки без стресска китерми. Әйе, стресска китерми дип әйтәбез инде. Шуны мәзәккә әйләндерә белергә тиешбез дип әйтәм инде. Безнең укыган вакытында буш вакыт барлыкка килә. Ул вакытта без телефонда, компьютерда утырмаска тырышабыз. Язырга тырышабыз, төрле хикәяләр инде имә. Һәм укыйбыз тагын. Бия өйрәнәбез. Әйе. О. Минем инициатива белән. Я, мин биеп үскән идем инде шулай ук. Аларга әйтәм, биегез, бию ул гәүдәне җиңеләйтә, фикернең сөрешен тизләтә. Без дә менә Гел телевизор каршында утыру юк дисәм дә, кайвакытны караштырырга алабыз, ләкин алар да менә матур кинолар булганда, ул яшүсмерләр белән бәйлеме ул, берәр һөнәр белән бәйлеме ул, аннары нәтиҗәсен ясыйбыз инде. Менә бу кырые болай булган булса, болай булмасы дибез инде менә шулай. Менә болай булса, ул яхшы бетәр иде дибез инде. Әни безгә
шундый сайлау иреге бирә инде. Ул безгә өч эшне әйтә һәм шуннан берсен эшләргә куша инде. Ә, ну, традицион рәвештә сүгү түгел инде. Һәм шулай без, яни шул өч эшне тәкъдим иткәндә, без бераз шомарып китәбез дә үзебезнең вариантны стилибез. Инде вариант икәнебезне үзләребез.
Җиңел вариант.
Без түземлеккә әтидән өйрәнәбез инде. Әти безнең көне буена бик әс сөйләшә, минем хәтле тавышында күтәрмәйме? Кеш кешкә. Анализасы. Аллага шөкер бүген шуны эшләдек. Иртәгә бәлкем шунда да эшләрбез әле. Ну, иртә. Әйе. Менә шундый яра эшләр. Ну, кай вакытны булганда. Сайланган кендә аны кай вакытны бәрәң алганда. Менә шундый яра ниләр. Ә дәрестә, дә дәресләр вакытында анда инде кайттыңмы? Ашадыңмы, утыр, эшлә, всё уже, бернинди бәрәңге алу да юк, ни дә юк, дәресең эшлә, всё булды. Дәрес беренче планда. Әйе, беренче планда. Әмир, син бит инде безнең чып-чын авыл егете, шулай бит? Һәм син, миңа калса, авылдагы эшләрне дә бик тә яратып башкарасыңдыр менә шул тик иҗат иткән кебек, әйме? Менә иң яратып эшли торган эшең авылда нинди синең?
Мин бик каты су сибергә яратам, керелергә яратам. Мине сестра там. Менә су сибәргә яратам дидең, без э, как раз урамда, бакча ягында. Әйдәсез. О, Эмир, сезнең быел урожай шәп, шулай бит? Ага. Сез хәтта карбыз да үстердегез, әйме? Әйе. Әле ашап карадыгызмы соң карбызыгызны? Баллы микән? Юк әле.
Ашап карамадыгыз инде, кемгә калса болар бик тә тәмле һәм баллы, татлы булырга ошап тора. Ага. Әмир белән Гөлинәне кая югалды икән дип уйлаган идек без. Алар югалмаганнар. Алар үзләренең иң яраткан урыннарына килгәннәр икән. Әмир Гөлинә сез менә нишләп утырасыз? Без балачакта төшерәбез. Димәк, сез балачактан бирле шушы урынны яратасыз инде, әй бит? Менә нәрсәсе белән ошый икән ул сезгә шушы урын? Безгә бу агачның шундый үзенчәлекле булуы өчен аның тамырлары чыгып тора һәм анда аның астында да өстендә дә уйнап була. Урамга чыкканда монда килеп китәбез. Лилия белән Әмир безнең еш кына үзара инглиз телендә аралашырга ярата. Шулай бит, егетләр, кызлар? Yes.
Ә менә әйдәгез әле безнең укучыларыбызга да берничә инглиз телендә үзегезнең фикерегезне җиткерегез әле.

But I love this tree. Мгм.
Зөлфия ханым, Эмир э, ничә яшьтән башлап иҗат итә башлады икән? Әмир э, үзлегеннән язарга өйрәнде ул. Э, Үзлегеннән язарга инде, үзлегеннән укырга өйрәнде. Аны язарга да, укырга да өйрәтәсе булмады. Шунысы рәхәт булды. Э, Аннан соң э, укырга э, укырга язарга өйрәнү белән үк яза башлады ул. Ул үзенең фикерен курыкмыйча әйтәдер. Менә башка балалардан аермалы бар, капаса шулай да. аны. Үз фикерен чатнатып әйтеп бирә иде. Аңа инде кызык, мәйтәм, бу кырыен үзгәртмисеңме соң әзрәк дип әйтәдер идем. Юк, моны мин шулай уйладым, шулай уйлагач, улым, әзрәк уйлап карарсыңмы әллә, дип әйтә торган идем, ләкин аны үзгәртмидер иде. Алайса минем идеясе юкка чыга, дип әйтә торган идем. Менә мин бөтен нәрсәне диярлек Гөлинә ападан эшләргә, язарга өйрәндем. Гөлинә апа минем өчен үрнәк иде. Менә көндәлекне мин Гөлинә ападан яза башладым. Ну, карап, Гөлинә апага карап.

Миңа мин язган шигырьләрнең иң ошаганы ул минем водолазка дигән шигырь. Мин хәзер шуны сутыгып китәм. Водолазка. Тора иске кием арасында зәңгәр төстә юка водолазка. Күрдем, җыештырам барысында, куеп барам төргәннәрне аска. Аңа чират җитте, алдым аны, карыйм, Искә төште хатирәләр! Көлдем, чөнки мондагы тапсана ун түгел, йөз, ике йөз тирәләр. Дип маташам. Кысыла башым, кием, әйтерсең кайтам үткәнге. Җиң кыска, кием, тарта кулбашым, кайтмыйсың, дип әйтә мин үскәнгә. Хәзер салдым, карадым, бик оят. Сагыну хисе дә бар нишләптер. Чиста булса тоелыр иде ят. Истәлекле тапларым бик шәптер. Ташларга читен, сакларга читен. Шкафка куяр идем, тик юк урын. Дәфтәрдәге бер балачык битен яптым, ачтым. Сатып алдым зурын. Әмир быел унынчы сыйныфка укырга барачак, шулай бит, Әмир? Ә ул күрше авылда укыячак, Урта Кирмән мәктәбендә, унынчы сыйныфта, бер дигән укучы булып. Һәм инде, Әмир, озакламый синең һөнәр сайлау вакытың килеп җитәчәк, шулай бит? Инде синең күңелеңдә бармы, менә син нинди һөнәр иясе буласың килә? Журналист, язучымы? Менә шушы эшеңне дәвам итәчәксеңме икән син киләчәктә? Әйе, киләчәктә дәвам итәм. Ләкин минем ул минем күбрәк хобби булып барачак димесең инде. Менә мин минем ну, талантларым күп дисәң дә була инде. Менә мин төрле юнәлешләргә тартылам инде. Һәм минем сайларга профессияләр бик күп. Менә беренчедән мин Минем укытучы буласы килә. Ни өчен дисәгез, минем ә, балаларны, ну, үзем өчен укытасы килә дим синде. Ә, икенче юнәлеш итеп минем ә, журналист журналист буласы килә. Журналист буласы килә. Менә журналист минем өчен ул үземнең фикеремне үземнең фикеремне кешеләргә белдерер өчен әйбәт чара дип уйлыйм һәм мин минем бик каты журналист буласы килә чөнки минем язучылыкка әдәбиятка үземнең яшьтәшләремне әзрәк кызыксындырасым килә игътибарларын юнәлтәсе килә өченче юнәлеш булып мин программист буласы килә ләкин Программистка укырга минемчә авыр шикелле, чөнки моңа математика бик җиңел бирелми шикелле. Миңа калса, Мирсин, кайсы һөнәр иясе генә булсаң да, иң мөһиме, язуыңнан туктамассың, үзең әйтүенчә, шулай бит, һәм иҗат кешесе булып калачаксың. Бик зур рәхмәт сиңа, Әмир, киләчәктә уңышлар телибез.